nyũmba ya mũmbi thai gĩkũyũ thai mainacheka thai wangũkũ thai haya ndĩrenda twĩte chiamani chiamani nĩ egũka tũhorerei tũhorerei tũigue wangũkũ chiamani nĩ aroka oro rĩu reke mwetu haya thengio thengio nĩ gũkira haya wangũkũ rĩkia thengio nĩ gũkira thengio jesu ũguo inyuĩ nĩ mweka wega nĩ gũkira na mũririkane ũrĩa ndĩramwĩrire ira ndiramwirire inyuo muririkanage patroni wanyu mukaririkana chairman na tugakoragwo turi andu ega na tugie na ciana nyingi amen Asante. Aya, hurrai wako korohe. Tukaribishe mheshimiwa Kanini Kega wa Wapi kelele ya mheshimiwa Kanini Kega? nä mwega na hä ndä ciothe ndå geithaniai oro å guo må ndå ratuona good good good Ũmũthĩ tũkĩte nĩgetha tũkenerere mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ke- ĩ- ĩna- na ĩtano 25 years ya wĩra wa ũmemerekia mũrata wakwa wa ithĩra wa mũithĩrania haha na nyende njuge noko harĩ mĩaka 25 haha haha ĩrĩa kande ĩkĩrĩ ya mĩaka 25 koguo kũrĩ kanda ciaciarirwo rĩrĩa mũhecimiwa aingĩrire wĩra na nĩ thengio nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũtũrutĩte tondũ wana tũnyitĩrĩra niĩ nĩ mũĩ ngoretwo ndĩ mũmbunge wa kĩeni tamu igĩrĩ no 2022 tũkĩoya thabarĩ ya kwambata kĩrĩma twĩ na baba no kũgwa kũrĩa twakĩgũire twagũire hagĩcora kĩ so eh, jeshi eh, jeshi eh, jeshi ah. tũmwĩre atĩrĩrĩ na nĩ wega mũthikĩrĩrie ta rũrĩrĩ

onakorwo nä å mwendete kana ndå mwendete rä u nä tå raiguanä ra handå harä kå hihi amwe matiũĩ nginya chairman nginya ona kũrĩa macinani nĩoĩ nĩ mũndũ tũkoretwo tũriganĩtie nginya kaunti koguo rĩrĩa amwe maramĩki negene rĩ nĩ mũkũhĩtĩria mũrahĩtĩria chairman ndĩmwĩre atĩrĩrĩ na ngĩrĩkia ithuĩ ta rũrĩrĩ

One, thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho ĩheo kĩ gĩtĩo na ĩheo nafasi ya kũruta kĩ wĩra nĩ ta ũrĩ meri-inĩ we wĩ meri-inĩ thĩinĩ ũhoyage atĩ thĩ- meri ĩyo nĩ- nĩ- nĩ- ndũraigua tera teratoboka na gũkũ thĩ we ugage meri ĩyo ĩke atĩa ĩtoboke ĩngĩtoboka ona nĩ ũgũthirĩra kĩ hau na nĩkĩo ndĩramwĩra inyuĩ ta gĩkũyũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũbataire gũkorwo tũkĩmenya atĩ thirikari ĩno tũbataire kwamba kũmĩnyitĩrĩra tondå beneficiary arĩa magåkorwo marĩ beneficiary nĩ ithuĩ na tũngĩaga kwĩbanga tũkũrĩrwo nĩ opportunity ĩno tũgakinya 20 2027 tũranagia atĩrĩrĩ kaĩ gwathire kĩ atĩa koguo niĩ ngĩrĩkia niĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ tũngĩaga gũcira ta rũrĩrĩ rĩ nĩ gũcirĩrwo tũgwĩka atĩa tũgũcirĩrwo na tũheane itĩo kwa hayo mengi machache ndĩrenda kuongerera mheshimiwa mũrata wakwa ũgwĩtwo waithĩra